Gadyrly adamlar, üns beriň! Ýalňyşmak, diýmek bir zat öwrenmek. Ýalňyşmakdan gorkmaň we gelýän täze ýylyňyz bilen Ýarty Blok Restoran, Ýarty Blok Kargo hödürleýär. Siz kim? Nireden?
Şatlyk Nuryýew, aýdymçy, kompozitor, aranžirowşik.
Stambulda näme işläp ýörsüňiz? Stambulda, ýagny aýdym-sazlarym bilen. Täze proýektlary etmekçi, aýdymlar ýazmak maksat bilen.
Biraz uly lewola geçjek bolýaňyz. Edil öýle.
Geleniňizden bäri näme çykardyňyz? Gelenimden bäri hemmä mälim ýagny. Pandemiýa boldy zat boldy biraz wagtym köp gitdi şoňa işler durdy elbetde o zamanlar kän bir aýdym saz bolaýjak köpçülik ýerler zatlar ýapyldy şoň üçin diňe döretmek düzmek ýagny kompozitor taraplaryny kompozitorskiý işlerini taýyn edip goýaýyn diýdimde ýa düzdüm bir albomlyk material özüme. Olarda şu wagt ýuwaş-ýuwaşdan ýazýan, amal aşyrýan-da.
Ýakyn wagtda hödürleýjek bolýaňyz? Elbetde ýakyn wagt. Ýagny proýektlaryňyz taýyn dur. Nada prosta oformit. Obložkasyny giygizmeli we çykarmaly.
Hawa.
A Türkiýä geleniňize näçe wagt boldy?
Türki gelenime 3-4 ýyl boldy.
3-4 ýylyň içinde siz bir sany album taýynladyňyz. Ýagny aýdym albomy. Ho, elbetde, düzme işlerine köp wagt gidýär. Sungat adamsy bir zat döretmek üçin köp zatdan ýapylmaly bolýar. Öz-özüň bilen galmaly bolýar. Şonda has öz bir içiňdäki ýa pikiriňdäki zady ýüze çykarmak ýeňilleşýär-de. Edil şoň üçin maňa elbetde köp wagt gitdi. Edil pandemiýa bolmadyk bolsa, munça wagtymam gitmezdi belki. Belki irräk hödürlärdim aýdymlamy. Şoň ýaly, wagt gidýär, köp gidýär. Esasy döretmek, döretjek bolsaň, şol wagtyňy alýar-da. Ýani taýyn bir fribitden alyp üstüne öz motiwiňi goşyp söz ýazyp sraz çykarmaly aýdymlar dälde. Oň ýaly bolsa ýeňil. Häzirki reperler ýaly.
Hawa. Nähili düşünje bilen seredýäňiz waşe şo reperlere?
Men olaň starats edýänlerini gowy görýän. Ýagny olar starats edýär, bir zatlar döretjek bolýarlar. Elbetde, edil öz pikirimi aýtsam, urovni pesentep, köpüsiniň repa sesi-de gabat gelenok. Gynansak-da. Ýöne onda-da Olar şu starac edýärler, bir zatlar çykarjak bolýarlar. Hem şeýle bir zat bar-da, häzirkileri daşyndan syn edýän. Olar birki aýdym çykarýar-da, biraz diňleýjileri gazanýarlar. Soňra özlerine uje neme edip başlaýarlar-da. Men korol diýip ýörýär. Hawa, tipa entek korol sözi nirden çykdy, men haýran-da, köplenç sorag, soraglara duş gelýän. Kim korol zat? Meň üçin gaty täsin zatda entek korollyga gaty daşmyka diýanda. Imенно repda. Rep ol bir daşary ýurduň bir öz sungatyda. Biz o zatlardan daş. Nähilem bolsa biz türkmen, bizde türkmen gany bar. Bize gaty daşrak gelýä, ýöne elbetde o höwesiň bolsa edip bolýa o zatlar. Gaty bir kyn adam däldi. Tä rep rep özi bir gürrüň bermek. Bir zady gürrüň bermek tä aslynda. Şony dogruja sözler bilen gürrüň bermäni başarsaň onda ýerine. Siz ot häzirki ýaşlara polýubomu yzarlaýaňyz. Aýdym saz we şe sungatda türkmen sungatynda näme bolýar, näme gidýär, näme gelýär o zatlardan habaryňyz polýubomu bar. Ot. Siz üçin prýam top üç türkmen ýaş rep ispolnitel, aýdymçysy. Belläp biljek. Şeýle aýdalyňda tema gaty gyzykly. Ýagny men entek türkmen repler başlamanka Şeýle rep bilen gyzyklanýardym. Köpler bilýändir, ilkinji albomymda-da rep köp goşýardym aýdymlama. Siz özüňiz rep aýdýardyňyz. Ýani rep diýip bolýan bolsa rep bolsun-da. O wagt üçin rep şol. Häzir seredýän uje adam nähilem bolsa wagt geçenden soň köp razýwatsiýa edýär. Häzirki gözüm bilen seretsem men rep diýmerin-ä oňa, mesele.
Ýöne öz wagtyna görä. Öz wagtyna görä. Na urowne bu. Ýagny hawa o wagt hiç rep ýokdy diýibileris. Şoň üçin hawa gyzyklanýadym. Başdaky aýdymlaryma goşdum birinji albomda rep arasynda staralsa kän bir bolmaýan ýerleri bardy. Özüm halamaýadym. Öz isleýän sesimi alybilmeýädim. Opyt ýokdy o wagt. Ilkinji albomym. Hemem bir häzirki ýaly o wagt internet razwit däl, ýutub razwit däl. Bir ýerlerden öwrenip bolanok. Diňe öz pikiriň bilen döredýäň-de. Indi aýtjak bolýanym, şo wagtlarda Angliýada okan dostum bardy, türkmen oglan. O wagt meni tapdy, şu aýdymymy diňläpdir, zat etdir, birinji albomy. Şol rep bilen gaty gyzyklanýardy. Meka ady. Şu wagt görýän bolsa bizi. Meka köp salam. Gowy oglan. Ýagny repe köp gyzýardy. Elmydama maşynda diňleýärdik, rep diňleýärdik. We özi rep okap başlady. Ýanymda konsertlerde tans edýärdi. Özi rep okap başlady. Gaty sesi gowy. Ýaňky Piftat Sendiň kopýa edbilýärdi sesini. Şoň ýaly men balet edýärdim. Öz dostuma sesini dady. Repi hakyky repe meňzedibilýärdi. Şol bardy Big Daddy diýip Bardy bir dostumyz Bigdädi görýäniň soňady köp saňa gowy oglanlar olar sungat gowy görýäler rep gowy görýäler. Olar siziň döwrüňizdäki reperler dol dämi? Hawa şeý diýella. Olar häzir barmy? Hawa. Olar şo wagt başlan Ýany repa. Soň türkmen oglanlary ýuwaşdan çykyp başlady. Azat Orazow diýýä. Oň şo Azat Orazow tože repiň başlangyjy diýýäler. Dogrymy şo? Olaram şo siziň kruguňyzda barmy, töreňizde? Ýa olar o sizden soňmy ýa ir başlady?
Men bilemok ýöne bir konserdimde geldiler ýaňky Azat Orazow ýanynda jigisy bar o da aýdymçy konserdimde haýyşt etdiler bizem bir iki sany aýdym aýdaýaly diýip Maryda konsertde bolanymyzda menem uly höwes bilen aýdyň diýdim begendiler aýtdylar çykyş etdiler bilemok ýöne ir başladymy soň başladymy belki diňleýjiler üçin ol repdir da Ýöne indi men deňeşdirjek bolýan ýaňky oglanlar bilen olar hakyky repa meňzeýädä sesleri hakyky rep diýiljek men şolara. Belki bir gün men diňlederin diňleýjilerime ýaňky Meka bilen bar bir fidimiz ony belki şu taýlarda goýarys.

We şo Big Daddy diýýänim olara gaty gowy gyzýan häzirem gyzýan gyzyklanýan. Häzirki atlaryam nikneýmlarymy nikneýmlaryam häzirki atlaryam nikiam şo Big Daddy we Meka diýip çykýada. Meka ow ýöne olar çykaranok. Hä täze aýdymlary ýok. Ýok olar bir başga işleri bar biznes edýärler zat edýärler ýöne olar gowy görýärler repi. Öňler konsertlere çykýarlar biz bilen bileräk, ýöne soň olar goýdy ony. Häzir-häzir ýaňy-ýaňy bir ýakynda birki sany treýk zat çykaryp başladylar. Ýöne kän bir edil oň ýaly tanalaýyn zat edeýin, rep, repde zat diýip, oň ýaly höwes edenoklar-da. Hobbi, hobbi hökmünde. Hä, şeýle diýeli.
Hobbi olaryň. Şonuň üçin olara rep diýiljek, ýöne Edil şolar ýaly wokal gözleýän-ä repde wlin gaty gaty gaty az. Şoň üçin men saňa. Gaty gaty az ýöne bar diýjek bolýaňyzda? Bir iki bolubilýä arasynda bir çykýa gowja ses. Kim oba?
Aýdybiljek ýaly. Näme üçin diýýän-ä sebäbi. Özüni tutmasyn diýýäňizdir dämi? Hawa bu atky ýaşlar Aýdýan-a, şeýle bolsa iň halamaýan zadym-da şul. Bir şapba dursaň,
ho-o, tipa bir şapbadam neme-dä, köp. Özüne gel diýip. Hol ýa.
Şony halamak-da, şonuň üçin hemem olar özleri şuňaly interwýu zat bolsun adyňy tutmaýarlar-da. Düşünýäňmi? Ýogsam, arasynda şolar korol diýip ýörenlerem mesele. Käbir aranžirowka zat edeňde, bit zat ýasaňda gelip, şu zwygy nädip, nirden tapyp bolýar? Zat diýip ýören oglanjyklar. Käsi özüne korol diýip ýörler. Indi bara düşünemak-da, sebäbi biz biraz gyrara aýrylaýdyk-da. Ýer boşatdyk da ýani. Gowy ýaşlar razivasiýa etsin biz begenýäs. Men çykaýyn wagtlamda-da ilkinji albom zat edemde, konsert beremde oň ýaly stillerde ýokdyda. Toý aýdymlar zatlar albomlar çykýady kasetalar çykýady. Nurmuhammet Meredow dip elle ýazylan kasetalar çykýatda o wagt hiç hili başga zat ýok. Ýa bir internetden zatdan öseýin dip bolanok. Çalt ýaýradyp bolanok. Halk kabul edip göterse göterýär seni. Bolmasa-da nirelerde galjak belli däl-de. Şo döwürler. Türkmenistana rep getiren adamlar Meka, Big Däde, Şatlyk Nuryýew diýip bilýäsmi?
Bolup biler. Edil Tehno, klubny sazy getiren men diýsem ýalňyşmaryn-a. Soň ikinji albomy rep etdim, ýagny şol oglanlar bilen. Konsert berýärdik, zat edýärdik. Hä, ýaňky aýtjak bolanym, edil şu konsert berýän wagtlam men isleýärdim-de, oglanlar köpelsin, ýaşlarymyz birleşip konsert bersek zat diýip, şol arzuwymdyda. A häzirkiler diňe özüni bilýär, şony halamok. Oglanlar şo zatlary bes ediň. Diňe birek biregi gollalyň üýşüp biz türkmen sungatymyzy köpçülige ýaýjak bolmaly dünýä ýetirjek bolmaly geliň şo zatlaryň üstünde göreşeliň biri birek bilen däl gaýrat ediň şolary aýralyň köpden bäri şo zat bar aramyzda Hiç kim ony gürlänok. Ýöne men şony aýdybiljek. Geliň, birleşeliň, bilelikde bir zatlar edeliň nesip bolsa. Kimiň ideýasy bolsa, pažalsta, biz-ä elmydama taýyn. Şu taýda Instany goýar. Ýok, polýubom.
Bet belli. Başynda hem, ortasy, şu ýerde hem goýup geçerin, polýubom. Biz elmydama taýyn, ýagny hökman pul gazanmak däl, size ýazgy edip berjek bolsak ýa neme däl, puly birinji ýerde goýamyzok. Her kimiň gyzyklanýan zady-da şu näçe manat bolýa, ýazsaň, zat etseň diýip. Waşe gazanyp bolýamy aýdymda? Kän bir ullakan-a gazanyp bolanokmyka diýýän men. Siz primerno näçe manat gazanýaňyz aýdymlardan? Men özüme ýeterlikli gazanýan. Siz
aýdym-saz platformalardan, ýagny Spotify diýä, Apple Music, VK Music şol taraplardan gazanýaňyzmy ýa toýdan? Ýok.
Çykyşlaryndan ýa-da bir studiýadan aýdym-saz ýazyp berse. Ýagny internetden gelmeýär pul? Ýok, internetden biz öwrenişmedik o zatlara. Ýöne indi Nesip bolsa täze proýektlarda şu şo zatlar bilen baglanyp baglamaklyk pikirimiz bar.
Türkmen aýdymçylarynyň içinde, pop aýdymçylaryň içinde haýsysyny belläp bilýäňiz? Häzirki aýdyp ýörenlerden.
Häzirki aýdyp ýörenler. Men bir aýdybiljek zadym şu taýda. Ilkiliň gaty ukyby gowy talandy gowy. Kimiň? Türkmen aýdymçylaň. Umuman alýan. Umuman alýan. Sesleri gowy ukyplary gowy. Ýöne entek bir edil şul aýdymy gowy gördümaý diýip diňlejek aýdymymy tapyp bilemokda entek. Şoň üçin men at tutmaýyn. Umuman aýtjak Gaty gowy talant talant oglanlar bar bizde nesip bolsa golaýlaýa eýäň görýän şu wagtky işleri ýuwaşdan şu urimne urimne er işlerinden bir zatjyk neme edýälerda. Bir ädim ýokary galýan. Häzir siz ýarty gulakda işleýäňiz. Ýarty gulakda näme üçin işleýäňiz?
Şeýle aýdalyň, Ýartygulak meň bir kiçilikden gowy görýän gahrymanlymyň biri. Ertekiden türkmençiligi aňladýar, türkmeniň düýbüni, sungatyny aňladýar, güýjüni aňladýar. Öz türkmen oglanlarymyz, näme üçin men gollamaýyn? Gollasym geldi. Daşary ýurtda şuň ýaly bir türkmen tagamlary döredibilýän oglanlar bar. Gowy oglanlar, arassa oglanlar, zähmet çekibilýän oglanlar, ukyply, talantly oglanlar. Tüweleme türkmen oglanlarymyz aýdýan-a, men gardisdsa edýän talantlymyz kän her ugurda. Näme üçin men öz elimden gelýän zady gollamaýyn? Men şu taýda aýdym aýdýan öz türkmen halkymyz üçin, özümiz üçin. we maňada gowy men menem bir sahna diýilýän zat sahnadan köp zat görünýär mesele bir adam gelse girýä ol köp zady görmän biler emma sahnadan sen aýdym aýdyp oturanam bolsaň köp zady görýäň köp zady öwrenýäň hereketlerini görýäň şoň üçin bir gollamokda aýdym saz bilen Nähilem bolsa, işi gollamok. Her kim bir işden soň türkmen tagamyny iýeýin diýip gelýär. Her kim küýseýär. Her kim Watanyny küýseýär. Ýartygulakda öz öýüňde ýaly özüň alyp barýaň, özüňi duýýaň. Şonuň üçin Ýartygulak biziň bir türkmen ugalogymyz-da. Gowy görýän Ýartygulagy. Oglanlara-da köp sag bolsun aýdýan. Çagyrdylar, syladylar, aýdym-saz edip ber diýdiler. He, maňa-da gowy, öz türkmenlerimiň içinde. Öz öýümdäki ýaly duýýan özümi. Siz bar, bile işleşýäs. Ýagny gyzykly.

Şahla plagiat aýdymlary näli isir edýäňiz?
Edil plagiat seň şu wagtky aýdyşyň ýaly gowy garamok gowy zat däl. Ýöne indi sen muny haýsy pikir bilen aýdýanyňy bilýän-dä. Ýaňky türkmen aýdymçylar köp plagiat, neme edýär diýip gep-gürrüň gaty kän-dä. Dogry. Ol bir gowy zat däl. Ýöne men aýdymçylaryň, sazandalaryň içinde bolamsoň, olary göremsoň, olaryň pikiri nähili, olar tarapdan şony bir öwrenmek maksady bilen şony gaýtalap bilmek, şu urwine ýetjek bolmak maksady bilen bir zatdan görelde alyp ýazýarlar-da şony aýdýarlar. Oňa-da ýöne halkymyz öwrenişdi. Sebäbi köpçülik her kim hitleri alyp täzeden nemes etse ýeňil-dä. Halka çalt ýetýär. Sebäbi öň. Sluhumda gulagymda galan aýdymlar sazlar owadan gelýä ýakymly gelýä çalt ýaýraýa toýda zatda aýdýalar reklamasy ýetýä soň ony sýomka edýäler wideolarda görýäler zat edýäler çalt çalt ýaýraýa onda halkymyz kabul etdi ýaňy halkymyz üçin näli Ýa halkymyz diýýänim toýda zatda aýdýalar. Her kim tans edýär zat edýär. Şo maksat bilen aýdylýatda. Esasy toý üçin zat üçin. Ýöne ol nähili bolýar gapdaldan biri sýomka eder zat eder. Ýutuba düşýärde ože türkmen aýdymçylaň adyna erbetlik gidip başlaýarda. Ýo.
Meniň aýdyp oturan plagiatlarym ýani plagiat eden aýdymçylar kim barada aýdýan bolsam. Olar näme şeýdýär. Täze bir hitowy aýdym bolýar dünýäde. Ertesi gün şoň türkmençesi çykýar. Ve şo aýdymçy yani toy üçin däl. Meniki dep çykarýar. Yani hödürlän wagty daže YouTube'a da yüklän wagty öz adyny ýazýa we aýdymynyň ýani türkmençe adyny ýazýa. O taýda cover ýa-da hatda bu höweslendim şu aýdymdan diýip, o ýa ýazgy hiç ýok. We platformalara ýükleýärler. Ýani aýdymy ogurlaýarlar. Polnostýu prýam togsan dokuz prosent plagiat. Şony prosta türkmençe aýdýa we plaşatkalara ýükläp şol aýdymdan pul gazanjak bolýalar.
Oňa gaty garşy men. Sebäbi biriniň zähmetini alyp özüňki diýip bolmaz. Oňa gaty garşy oňa hiç sözüm ýokda. Diňe garşy diýibiljek.
Sizde plagiat aýdymlar barmy?
Mende bar hit aýdymlary aýdanym, ýöne men diňe çykyşlar üçin aýdýardym olar. Ýagny toý üçin. Toý üçin, sahna üçin aýdýardym olary. Sebäbi halkymyz ýaňky aýdyşym ýaly öwrenişdi. Hökman hit aýdymlar bolaýmaly. Edil özüň ýetişip bolanok. Mesele, biz hem çykyş edýäs, indi özüm aýdaýyn-da, hem aýdym aýdýan, hem aranžirowka, hem studiýada ýazgysyny geçirýän, sahnalarda çykyş etmeli bolýaň, konsertler bolýar. Hemmesine ýetişip bolanakda özüň döretmeli, ony näçe ýaňky aýdyşym ýaly ýyllar gerek-dä oňa. Edil şoň üçin men hit aýdymlar aýdýan ýöne edip platformalara ýükläp meň aýdymym hökmünde göýüp görkezip oň ýaly aýdymym ýok.
Platformada waşe nähili aýdymyňyz bar? Platformada gaty az aýdym edil şu wagt. Ýok diýsem bolýar bir aýdym ýazdym oda köne öňki Baýram Taganow halypaň Aý jennet oý jennet aýdymyny ýazdym awtor hökmünde görkezdim we platforma ýükledim ony. Sebäbi şol aýdyma kän höwes bildirýärler. Öň bir gowy çykyp, ýatdan çykyp barýan aýdymlaň birtde.
Aýdymlary başyndan soňuna çenli özüňiz edýäňizmi ýa birisi kömekleşýä?
Başyndan soňuna çenli özüm. Ýagny bitini, sözüni, garmonikasyny, flowuny. Düşündim.
Özüm edýän, sebäbi
PR, reklamasy bolsun, platformalary ýüklemesi bolsun. Indi platformalary ýüklemek meselesi başga uje hökman biri ýükläp berse gowuda. Hemme zady özüň ýetişip bolanok. Indi aýtjak bolýanym özüm başyndan aýagyna çenli özüm etmäge çalyşýan. Tä taýyn bolynça taýyn bolansoň Diňledibilýän ýakynlanma dostam bolsun, aýdym saza bir aýdym sazla meşgullanýan adam bolsun diňledip görýän daşyndan ýöne şoň mneniýasyny görýända pikirini pikirini bilmek barada hawa näme üçin beýdýän sebäbi Öz kelläňe gelen ideýa proýekt özüňden çyksagowda biri bilen proýekt çykmanka maslahatlaşyp başlaýaň başga taraba çekýäler. Şeýdäň her kim öz pikirini aýdýa beýlet eýlet näilem bolsa men uje bu zatlaryň içinde ýigrimi bäş ýyl otuz ýyl diýeli takmynan. Bolansoň palibomu Meňki ýaly nemesi ýok-da, opty ýok diýip biljek-dä. We şonuň üçin özüm taýyn edýän, doly taýyn bolýan, demosyny diňledip görýän, entek çykmanka. Şondan pikirini alyşýan, gerek şo taýdan. Hakykatdanam bir özüm üçin minus tapsam ony düzedip soňra täzeden proekti hödürläbilýän.
Distributor taraplardan ýagny internet arkaly aýdym sazdan pul gazanmaýan diýdiňiz. Esasy gazanjyňyz çykyşlardan, toýlardan. Toýa näçe manada çykýaňyz? Indi şeýle aýdaly men başdan toýa kän gyzykmadym. Toýa hiç höwesim ýok. Şoň üçin toýa gaty az gidýän. Indi ýaňky aýdyşym gazanç diýen diýen meselede sahnadan diýeli, bir toýdan däl. Sahna ýagny konsert bolup bilýär. Esasan hem aýdym ýazmakda şu taraplardan gazanjym bar, özüme ýeterlikli. Aranžirowka, ýagny kompozitorçylyk edýäňiz. Haýsy aýdymçylara nähili aýdym ýazyp berdiňiz?
Ýene umuman aýtjak bolarda, türkmen aýdymçylaryň bir togsan prosentine aýdym işleýärdim diýsem ýalňyşman.
Şu wagtlarmy ýa on-ýigrimi ýyl mundan öň?
Şu wagt däl, şu wagt belli-belli bir artistler bolubilýär. Sebäbi şu wagtlar özüme, öz işlerime köp wagt aýyrýan. Wagtym ýetenokda hem özüňe, hem başgalara aýdym döretjek bolsaň köp wagt gidýär.
Üç-dört sansynyň adyny tutubilýäňizmi şo kompozitorçylyk eden wagtlaryňyz? Haýsy aýdymçylara nähili aýdym ýazyp berdiňiz?
Mesele, Gülşat Gurdowa ýazýardym käbir aýdymlar. Mekan Ataýewa ýazýardym. Nazir Habibowa ýazýardym we birnäçe köp.
Näçe manat edýärdiňiz?
Indi o-da aýdyma bagly. Baýram. Ne her hili aýdym bolubilýä. Käsi öz heňi bilen gelibilýä. Taýyn heňi bar, sözi bar. Diňe aranžirowkasyny edýäň, ses ýazgysyny edýäň, miks master edýäň. Käsi bolýa doly özüň döredip ber diýä. Hemme zady mesele seň plan aýdymyň bar şoňa şoň ýalyrak stilli bolsun diýä.
Näçe mada siz taýyn aýdym döredip berýäňiz? Mysal üçin ýagşy bir aýdymçy özi hiç zat edip bilenok, diňe ýerine ýetirip bilýär. Sizden ony isleýär. Näçe mada edip berýäňiz?
Pesi aýdyma bagly ýany ýaňky aýdyşym ýaly. Pesi üç ýüz dollardan başlabilýär-de. Çyzyklardan we ortaça müň dollar. Şonda. 300 dollara siz polnostýu bitinem ýazýaňyz, sözünem ýazýaňyz, hegini düzýäňiz. Kömek etmek maksady bilen edibilerin. Ýöne edil bahalandyrjak bolsaň, oň bahasy gymmat, elbetde. Ýöne käbir oglan bolýar, höwesini görýäň. Seň eliňden gelýän bolsa, wagtyň bolsa, puçimo bu ne, kömek edýäň. Ýagdaýyna görä, käsi gelýär, ýüz dollarym bar diýýär. Indi dollarda aýdamyzda-da, şu wagt biraz bulaşýan, lira, manat, dollar garyşdyrýan. Şonuň üçin dollarda aýdaýmyzda, primerno, takmynan şoň ýaly. Üç ýüz dollar ýa ondan ýokary.
Baýram, men seň Sada bolan ukyňy barlamak isledim. We şu taýda bir test diýeli. Midi klawiýamy getirip bilmedim, ýöne şu görnüşde telefonda bir notany basýaň, men seredemok. Sen ýöne başda maňa neme edeli, şu testi sen gör, soň saňa seň üçin bu test da. Okey. Indi seret, sen lýuboý notany basýaň bir gezek, men şony sluhym bilen ýatda saklaýan we haýsydygyny aýdýan saňa.
Sen ýatda saklaýaň haýsydygyny. Tamam.
Mhm.
Men göremok näme basýanyny. Taýyn.
Aha. Ýenem basaýynmy? Mhm.
Bar. Mi. Dogrymy? Oo, onda menem edip bilýän. Näle?
Şoň ýaly boldy. Men şony barlajak, diňe başga zat däl. Ýöne sen bizi basyp ýördiňiz-ä. Hawa, o srazy neme edilenok. Sen şony tapsaň bolýar haýsydygyny. Hä. Okey? Tamam.
Şo edip bilýäňmi, bileňok, şony biljek, neme etjek. Indi şeýle. Ýeňil, ýeňil-de görünýär. Tamam, ýeňil-de görünýän bolsa.

Nice. İkinciden bildim.
Doğru.

Başy çykaran plagiatlaryma şu aýdym plagiat diýenlere arasynda barmy ýaňyş bir diýen ýerim? Indi men
şeýle aýdaýyn-da, ýaňky aýdyşym ýaly, köp wagtymy studiýada geçirýän, köp yzarlap ýetişemok, ýöne gabat gelýän, käwagt seredýän, ýörite-de seredýän wagtlaym bolýar. Gowy, elbetde, bu zat gerek, sebäbi köpüsi ýalňyşyny bilse gowy. Birinji bilen öz ýalňyşyňy özüň bilseň gowy, ýöne käbir bilmeýänlere daşyndan görkezseň gowy diýip pikir edýända.
Şatlyk aga, siziň maksatlaryňyz?
Maksadym diňe üstünlige ýetmek. Türkmen aýdymlarymyzy başardygymyzça uly görýümde çykarmak. Gysgaça aýtsak. Esasy maksadym ýene bir zady isleýän-de, öňden kiçilikden. Türkmen halk aýdymlarymyzda-da bir zat edip, has täze stillere geçirip, garyp, köpçülige çykarmak. Başardygyňyzça ugruna çykarmak.
Biziň agzalarymyz üçin özüňiziň ýaşan bir maslahatyňyz?
Diňe meň ýaşan diýip aýtmala, umuman aýdaly, Tä köpçülikde görýän zadym. Bir biriniň üstünliklerini kän bir köpçülige çykarmak islänoklar we bir zat çykarsa bir täze bir zat çykarsa kaýsam bolsa birimiz şoňa gaty bir Prosmotrlar köp alýa emma laýklary şo basmaga näme üçindir hemmämiz şeýle diýip alaýyn indi hiç kim neme etmesin şony bir laýk basyp köpçülik görsün diýip göz öňünde tutamyzok şo tarabyny gynansakda Aýtjak bolýan zadym geliň birek biregi gollalyň sebäbi birimiz bir üstünlige ýetsek mesele men üstünlige ýetsem ýa Baýram üstünlige ýetse köpçüligi ýagny hemmämizi bir topar bolup gruppa bolup aýdym saz ugurdan media ugurdan bir has bir uly bir üstünlige ýetmeklige goldaw berjek zatlaryň biri. Şonuň üçin geliň elmydama laýk bilen gollalyň-da bir-birimizi. Näme üçin laýklarymyz az türkmen mediada? Näme üçin gollananok şol? Sebäbi näme? Njeýli biz birek-biregiň üstünligini şeýdip gizlemeli? Näme üçin biri gowy bir zat edende biz şony köpçülige has ýaýramagyny islämizok? Näme üçin başga ýurtlar bizden öňe gitmeli? Indi başga ýurtlar diýip aýdamda meje gurdan aýdýan-da. Geliň birek-biregi gollalyň, bir gowy üstünlige ýeteliň, täzeliklere ýeteliň we bir zat belläsim gelýär Baýram. Özüm-ä TikTok ulanamok, ýöne daşyndan seredýän, käbir zatlar gabat gelýän, onda-munda görebilýän. gaty sögünçli sözler kän, gaty bir biderklikler kände. Şony gaýrat edip bes edäýeliň-de. Sebäbi aýdýan hemmämiziň adyna gidýän zatdyr şu. Menden-ä çista bir maslahat-da, indi özüňiz bilýäňiz, her kimiň bir öz öňe sürýän, ýöredýän nemesi özüne degişli elbetde. Ýöne gaýrat edeliň şu sögünmänem bir köpçülige, çagalara gelejegimize peýdaly zatlary indi bir öňe sürmäge başlalyň. Öňümizde täze ýyl, geliň täze ýyldan köpçülige bir peýdaly zatlary çykarmak, çykarmaklygy göz öňünde tutalyň. Meň hödürlejek zadym-da täze hemmäňiz indi berekella üstünlige ýetdiňiz, blogerler köpeldi, podpişikleri kän tüweleme. Men-ä ýaňky aýdyşym ýaly studiýada döredijilik taraplaryma köp wagt gidiremsoň, kän bir media üns beremok. Podpisçik köpeltjek bolup, neme edip, ýa kän bolsun, men ondan üstün bolaýyn, mundan kän bolsun, ýa bir käsi bar, pul töläp şony köpeldýärler. Boş podpisçikler, bilemok. Şoň ýaly boş hereketler gerek dälmika diýip pikir edýän-de. Geliň hemme zat barlygy ýaly, biz nähili bolsak şoň ýaly galalyň. we bir gowy zada ulanalyň indi şu zatlar boldy podpişiklerim kän indi bir her kim özüni görkezdi zwizda hasap etdi zwizda hökmünde o biziň öňki çykyşymyz ýaly kyn däl zat däl biz aýdýan o wagt disk zat ýok ýaňy bir kassetalar zatlar bu suratly zat kassetalar çykarýan wagtymyzda size has ýeňil aýdym sazda da mediada da Platformalar bar, gazanç gelýär size. Geliň şo zatlary bir peýdaly, adamzada peýdaly zatlara ulanjak bolalyň-da. Şony gaty sizden haýyşt edýän. Eger-de şu maslahatymy ulanybilseňiz, hemmäňiz üçin gowy bolar. Hem siz bu wagtkydanam has uryna galarsyňyz diýip, Gaty umyt edýän we birek bire gollalyň ýene bir gezek aýdasym gelýär. Sebäbi her kim yhlas edýä. Mesele men betbellini tanamamykam. Öňler daşyndan şeýle görýäň ol media dogry kamera başga zat görkezibilýä ýa bir döredýän zadyň. özboluşly bir many berýärdi. Ama durmuşda tanşamda gaty bir harakterini gowy gördüm, adamçylygyny gowy gördüm. Indi her bir zady adam barka ýüzüne aýtmaly gowy taraplaryny. Dünýeden ötüp gidensoň peýdasy ýok-da. Şonuň üçin sen şu wagt şu edýän işleriňe berekella diýesim gelýär. Sag bol. Sagja bol Murad.
Sebäbi Staraýşsy widno malades işleň gowy men köpüsini görýän işleň gowy gowy zatlar edýäň gelejekde-de umydym bar gowy zatlar etjegiňe nesip bolsa bilelikde bir zatlar edeliň üýşeliň bir Ýaňy bir polezny bir zat bolsunda. Şonuň üçin saňada gelejekde üstünlikler arzuw edýän. Dowam et, gowy zatlary oýla, pikirlen. Elbetde adam zähmet çekdigiçe üstünlige ýetýär. We geliň gerek ýerinde birek-biregi ýene-de bir gezek aýdýan gollalyň, laýk goýalyň, goý aýdýan-a bir türkmenimiz üstünlige ýetse, türkmen diýilýär şoňa. Men şu wagt daşy ýurtda bolup Bolumda has şoňa göz ýetirýän. Bir türkmen gowulyk etse hemme türkmeniň adyna gidýä. Bir türkmen ýalňyşlyk etse hemme türkmenimiziň adyna gidýä. Şoň üçin geliň üstünlige ýetemizde şony gowy taraplaryny göz öňüne tutalyň. Elbetde kemçilik bolar. Her bir işde kemçilik bolar. Ýalňyşlyk bolar. Hiç o zatlara bir göz ýummalyň. Sebäbi indiki işinde şo zatlary düzetsin. Düzeder ýaly-la. Düzedibem edip bolýa-da o zatlary. Şoň üçin.
Geliň hemmämiz üstünlige ýeteliň.
Sagja boluň brat.